Sayğılı ana-babalar, qartana-qarbabalar, bizim güzel kitaphanemizge hoş keldiñiz. Sayğılı balaçıqlar, bugün bizler acayip masal alemine dalacaqmız ve sizler içün bugün men acayip bir qırımtatar halq masalını aytacam, Ne içün qoraz ve tavuq bir kümeste yaşaylar? Başlayıqmı? Diñlemege azırsıñızmı? Qanı eşitmeyim. Azırsıñız? E, azırmız, ay! Azırsıñız? Maşallah sizge! Keliñiz, qulaqlarıñızı azırlañız, başlayıq. Aman, aman eken de, zaman, zaman eken de, qarılğaç qadı eken de, opo-pişik ulema eken de, deve dellâl eken de, Cılan cellât eken de. Qırmısqa pelvan eken de. Qaplibaqalar uçmağa istegende, deñizdeki balıqlar kira tutıp köçmege istegende, Aqmescitniñ minaresi iyilip suv içmege kelgende, bir zamanda bar eken, bir zamanda yoq eken. Qırnıñ yüksek bir yükseginde, dağnıñ çetinde, güzel-güzel bir evçikte, güzel-güzel bir evçikte kim yaşay eken? Mışıçıq? Yoq. Yoq. Çipçeler. Ayuçıq? Yoq. Yoq. Çipçeler. Çipçeler yaşay? Yoq, qırın töpesinde dülber. Tuzdan yasalğan evde horaz yaşay eken. Baqıñız, horaz nasıl qıçıra? Kukariku. Kukariku. Qanı, Eldar ağası, körset, nasıl qıçıra horazıñız? Bundan böyle qıçıra, eşitesiñiz? O horaznıñ tuzdan yasalğan dülberden dülber. Yüksek bir evi bar eken. O qoraz öz evinnen o qadar ğururlana ki, bir kimseni tanımay. Qo-qo-qo-qo-qo de başın köterip yüre, qonşularınen ne selâm, ne selâmlaşa, ne dost ola eken. Bule bir qopay qorazımız bar eken. Mana, dağnıñ başqa tarafında. Dülber, dülber, yıfaçıq. Taştan yasalğan evçikte merhametli dülber qonşularını sevgen, balaçıqlarını baqqan güzel bir tavuq yaşay eken. Köresiñiz? Tavuğın balaçıqları kim? Kim? Çipçeler, doğru. Baqıñız, onıñ ne qadar güzel çipçeleri bar. Bu çipçeler azbarda yürip, tarı tapıp, aşap, anasınen beraber şen-şeramet yaşaylar. Tavuq ise balalarğa er kün yımırta qozlap bağışlay eken. Öyle bir güzel tavuqçığımız bar eken. Tavugımız pek becerikli eken ve pek denezetli aşlar pişire eken. Bir kün de, Kel, men aş pişireyim da, qomşularıma bayram yapayım, dey. Amma pişirmege başlağanda, tuzul qalmay eken. Napayım aceba eken, dep tüşünmege başlay. Ay, barayım men qorazğa, onıñ evi tuzdan yasalğan, o maña bir direm tuz mıtlaqa berir, dep Yavaş-yavaş tavuq qorazğa kele. Kele de ayta, Qo-qo-qo-qo-qo-qo-qo! Tuzım bitti, tuzım yoq! Qomşuçığım, yoq deme, bir drem tuzçıq ber maña, dey. Qoraz da şaşıp qalıp, o, ne ayta, Menim evim yıltıravuq! Seniñ eviñ, qaltıravuq, tuzundan sana bermem. Tez ol, yoq dey, tez ol közümden yoq tavuq dey. Tavuq şaştı, nasıl olıp da o qadar tuzdan evi olıp da, bir çimtim tuz bermegen eken. Ağlay, ağlay. Nasıl tavuq ağlay, qanı? Nasıl ağlay tavuqçıq, kim körseter? Üf etip, üf etip, yavaş-yavaş evge kete. Tavuq yalte yuqlamağa alışqan, endi qaranlıq basmağa başladı. O ğarip, çapa-çapa, saqlana-saqlana tez-tez kelip, balaçıqların yanına yata. Öyle vaqıt kele, kete. Yaz barnı, yaz, bar yerine yaz kele, yaznı ise küz deñiştire. Ya küzde ballar neler başlay? Töpeden neler başlay aqmağa? Yağmurlar başlay, e? Yağmurlar aqa, aqa, qorazımızın evi yavaşçıqtan, yağmurlar eşitesiz nasıl yağa, yağmur yağa, yağa, yağa, qorazçığımıznıñ evi irip kete. Ve qorazımız evsiz öz qırında, yağmur tübünde bir özü qala. Endi ne yapacaq eken bu qoraz? Anda çapa çiçek tübüne tura, endi çiçekler de insan aqılı yoq, çünki küz, yardım etmey. Terekler tübüne tapa, çapa, tereklerde yapraqlar yoqtır. Na yapayım eken dep. Çapa-çapa kele qızım tavuqqa. Tavuqqa kele de ayta, Evim menim ürüdi, ayaqlarım üşüdi, yiber qomşum sen meni, yoq deme, yoq demeseñ maña, dep öyle yalvara. Tavuq penceresinden baqtı-baqtı, tüşündi-tüşündi, o, Tavuq oña, horaz oña tuz bermegen, aqlında tuta, onıñ canı pek ağırğan edi. Napayım eken dep, qanı keliñiz baqayıq, tavuq ne aytqan eken bizim? Tavuq nasıl ayta? Maña tuznı qızğandıñ. Köresiñiz, nasıl kelip yalvara, mına kitapta da nasıl güzel yazılğan. Maña tuznı qızğandıñ, meni eviñden quvdıñ, diñ. Endi özüñ coyıl ket, bar, yağmurda fikir et, dep qoraznı quva. Qoraz napsın, o da ağlap-ağlap, O-o-o-o-o! dep ağlap, qıçırıp ağlay eken, amma yol ortasında qaldı. Tavuqçığımız ise pek merhametli, pek yahşı bir tavuq edi. Onı yüregi çıdamadı da yanmadı ve o, elbette, qorazğa ayttı, Ay, kel, şunı baqtıñmı? dedi. Onçü kel, dedi, kir evimizge. Öz evine davet etti bu qopay qoraznı. O yaşaycaq yerini körsetti, yatacaq yerini körsetti, aş attı da, yağmurdan saqladı. Qoraz ise, tavuğın merhametligin körip, ayttı, Sağ ol, qonşuçığım, sana men çoq yahşı şey yapmağan ekenim. Ondan soñ olar dost olıp, Men başqa öyle şey yapmacam, dep, tavuqtan afu soradı. Çipçeler ise bunı körip pek quvandılar. Endiden tavuqnen qoraz bir kümeste yaşaylar. Qoraz er kün çıqıp, töpelerge minip, saba erte-erte olıp qıçıra eken. Baqıñız, nasıl, mına böyle isarlarğa çıqıp. Mana köresiñiz? Kokorikok, kokorikok, yuqlamaqtan fayda yoq! Tañ atqanda turğannıñ er er bir işi oñ olur, dep bütün etrafqa qıçırıp, er kezni uyata eken. Sizni da uyatamı qorazçıqlar, eşitesiñizmi saba? Ya da sizni budilnik uyata? Tavuq ise evelki kibi yımırta qozlay, balaçıqlarğa bağışlay ve çipçeçiklerin östüre. O ise balalarğa qo-qo-qo-qo-qo-qo-qoq, qozlağan yımırtam çoq, pişiriñiz, aşañız, dost-muabbet yaşañız, dep, bule bir sözler ayta balaçıqlar. Köresiñiz, bizim nasıl güzel tavuqçığımız bar, nasıl o güzel bir iş yaptı, o öz qonşusın yolda qaldırmadı, doğrumı? Doğrumı? Maşa, mına böyle bir güzel masal, em er kün olar toplaşıp, endi yırlar yırlay ve oyunlar oynay.

Zarina, sende bar tavuqçıq evde? Sen oları aşatasıñ? Gülsüm, ya sen? Sende bar tavuqçıqlar? Sen olarğa yem sepesiñ? Olar saña sağ ol, sağ ol dep aytalar? Nasıl aytalar? Qanatçıqların avli-avli etip aytalarmı? Ay. Böyle eteler. Mavile, sizde barmı tavuqçıqlar? Yoq, ya? Kurıçki yest u vas domadı? Yoq? Ay, bugün, şeer balları.
Bugün, bugün barıp mıtlaq babana aytarıq, birer tavuq alır, em elmazğa, em saña. Begendiñiz masalnı, balalar? E. Bu masal ne aqqında eken? O kom eta skaska? Aytmay. Çipçe. Çipçe. Çipçe. Ve tavuq. Ve horaz, e? Birinciden, bu masal balalar. Horaz ve tavuq. Horaz ve tavuq. Amma bu masalnıñ neticesi, er kes, yan-yanaşa yaşağan adamlar dost-muabbet olmalılar, bir-birine er vaqıt yardım etmeliler ve bir vaqıt bir-birine yoq demek kerekmiyorlar. Añladınız?